Nerw dartgynlygyndan nädip dynmaly? Nerw dartgynlygy osteonewrotika alamatlar toplumy. Fiziki we akyl zähmetine ukyň peselmegi, ukynyň bozulmagy, göwnüçökgünligiň, tusly-pesligiň, gowşaklygyň ýüze çykmagy. Nähilidir bir ynjalyksyzlygyň duýulmagy bilen häsiýetlendirilýär. Oňa duçar bolan adamyň daşky görnüşi hem üýtgeýär, saçy düşýär, gabaklary ýellenýär, gözleriniň aşagynda haltajyklar emele gelýär, derisiniň reňki solýar. Onda gyzmalyk, ýersiz ýere gaharlanmak, müňkürlik, şübheçilik ýaly gylyklar peýda bolýar. Onuň göwnüne hemmeler özüne eýbet garaýan ýaly, dünýädäki ähli kynçylyklar gerdenine düşen ýaly bolup görünýär. Bu ýagdaý uzaga çekende, nerw dartgynlygy dowamly görnüşe geçýär. Munuň özi adam bedeninde dürli bozulmalaryň, şol sanda endokrin bozulmalaryň ýüze çykmagyna, immunitetiň peselmegine itergi berip, adamyň tyz-tyzdan sowuklamagyna, ýürek, damar, Nerw aşgazan içege kesellerine duçar bolmagyna getirip bilýär. Aýal-gyzlarda klimaks döwründe bolýan gormonal bozulmalaryň hem nerw dartgynlygynyň ýüze çykmagyna itergi bermegi mümkindir. Eýsem, nerw dartgynlygynyň döremegine näme sebäp bolýar? Maşgaladaky oňşuksyzlyklar, ýakyn adamlaryň arasyndaky özara düşünişmezlik, kimdir birinden göwnüň galmagy, Durmuşdaky şowsuzlyklar, kynçylyklar, ýürekde beslenen mukaddes arzuwyň hasyl bolmazlygy, aýralyk, pajygaly wakalar, ýöne gelip geçmeýär. Olar adamyň ýüreginde, saglygynda, durmuşynda belli bir derejede yz galdyrýar. Aýratyn hem, gowşak erkli, gaýgyçyl, kynçylyklara hötde gelmäge ukypsyz adamyň göwni tyz çökýär. Nerw dartgynlygyndan dynmak Oňa dutar bolan syrkawyň özüne hem-de ony gurşaýan adamlara baglydyr. Näsag ýüregini elendiren ýagdaýy üýtgedip bolmaýandygyna, ýöne oňa garaýşyny üýtgetmegiň welin mümkindigine düşünmeli. Daş-töwerekdäki adamlar. Näsagy öz bolşunda kabul etmeli. Hoşniýetli gepläp, onuň ýagdaýyna düşünýändigini, duýgudaşlyk edýändigini, ony goldamaga, hemaýat etmäge taýýardygyny bildirmeli. Ony sport, gyzykly güýmenjeler bilen meşgullanmaga meýillendirmeli. Nerw dartgynlygyny aýyrmagyň netijeli usullarynyň biri fiziki we akyl zähmetini dynç alyş bilen utgaşdyrmakdan ybaratdyr. Dynç almak diýmek, uzakly gün hereket etmän oturmalydygyny ýa-da dostlaryň, joralaryň bilen häli-şindi duşuşyp, çaýyň başynda gümür-ýamyr etmelidigini aňlatmaýar. Kitap okamak, kino gitmek, seýil bagyna gezelenç etmek, tebigatyň gözel ýerlerine syýahat etmek, suwa düşmek, balyk tutmak, saz diňlemek, futbol, Woleýbol, küşt, şaşka oýnamak hem adamyň beden we ruhy taýdan oňat dynç almagyna ýardam edýär. Käte ýalňyzlykda oturyp, özüň durmuşda tutýan ornuň barada pikir ýöretmek peýdaly. Esasy zat, ýakymsyz duýgulardan ünsüňi sowmagy başarmaly. Bu babatda çagalar ululary görelde bolup bilýär. Olar öz ünsüni bir zatdan beýleki bir zada sowanyny duýman galýarlar. Şonuň üçin käte ynjasa-da, öýkelese-de olaryň aglabasy nerw dartgynlygynyň nämedigini bilmeýärler. Nerw dartgynlygyny aýyrmakda dogry iýmitlenmegiň ähmiýeti hem uludyr. Witaminlere, minerallara baý miwelere, gök önümlere, ir-iýmişe, olaryň şiresine ürç etmeli. Kagyz haltajyklara gaplanan, tiz ereýän kofe, gazly we alkogolly içgiler, fast-food, ýagny howlukmaç garalmak üçin niýetlenen tagamlar, çipsi, gamburger, pissa we şuňa meňzeşler birbada keýpiňi göterse-de, soňabaka nerwleriňi dartgynlaşdyrýar. Ruhy göýdüklik, maddy baýlyga kowulaşma, ahlak gymmatlyklaryndan mahrumlyk hem stresiň ýüze çykmagyna getirip, newrozyň we depressiýanyň döremegine itergi berip bilýär.